Aƒetɔ kple aƒenɔwo medo egbe na mi eye megakpe mi va miazɔ va film ƒe egbeɖeɖe sia gɔme. Eye hafi míadze nu sia nu gɔme la, meda akpe ne Mawu eye megale wò dim be nasabɔ ne na active close to notification la be esia nu yadzi abie publie na filmwo esia yi eye madidi o la. Miatsɔ ŋusẽm na Mawu. Ɣemaɣi me ye Mesye Sabien xa le drɔeviwo kum be yeyi restaurant eye nyɔnuviwo tsɔ eh, nuɖuɖu va hele aziaŋku ɖo nɛ. Tete ko la, keke wòakpɔa, ŋkua me trɔ zi adzetɔ. Tete woyi gbɔdome eye wodze anyi be fayayaya. Ratataka sekarababa. Edzo ne sui. Woaɖe wo ɖa. Woaɖe wo amama le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ame sia ame si ya be. atsɔ nuɖuɖu baɖa ɖe na wò la, ewɔ woa, Mawu ŋusẽ woada adzo ɖe edzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Wo le lɔa me si gbagbagba eye wonɔ wo nɔviwo aƒo azɔ ne eye ne le yi Cameroun nuto me ya magagblɔ wo gagblɔna hã o. Nɔvinye ne le kpɔ nane ƒe nuwo ne le geɖewo la wonɔ drɔgu gake wometsyɔna veve nu ka ta si kae nètsɔ be Mawu aƒo nu na wò. Mebe mato na wo bena nɔvinye, emɔ ɖeka yi kpɔtɔ fifia la, ye Mawu ƒona nu to koe nye drɔ̃e. Ne le ku drɔ̃e ko nànya be Mawu ŋutɔe le nu ƒom na yi, maka ye nèxɔ be le nu ƒom na yi. Mawu ƒe emɔ ɖeka yi kpɔtɔ fifia ye wo eŋuti kɔ eye meɖo problema aɖeke o koe nye drɔ̃e. Le le ku drɔe la, ne le fɔ ehiã be na do gbe ɖa. E me ga tsɔe ɖe facilité nu ko na be o be drɔe ko ya me ɖe o gblɔ be atike tsi e be nya atike tsi fɔ drɔe ko. Ne le drɔe ku la no vi nya. Ehiã be na tso ye na do gbe ɖa. Zu kata hre kata ba ba ba. Bori bo ra to kama to toro go to so. Ra kata ba tsi kara ba ba ra kata ba ba ba ba. le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mawu la wɔe woaɖu eƒe lãwo eye woanu eƒe ʋuwo ɖe edzi le Yesu Kristo me. Ame sia ame yi le video ya kpɔm la, ne Mawu ɖo ʋu, ne ame aɖe ɖo ʋu ɖe edzi o la, Yehowa ƒe dzo aka ŋkume nɛ. Xebiaso ada tui. Nane wodo la, ʋu la lɔe le mɔ dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Rakata basheka bababa. Medo gbe ɖa vivi lae. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me be nu sia nu si gblẽ le woagbe ŋuti la woaɖɔ ɖo. Eye abe ale ye vɔe meto nɔ nɔvinye evɔe wɔtɔ wɔe nefɔ mele vɔe dzi na ame aɖeke vɔ ne meto nɔ fia be megɔme nye be wɔe mele vɔe dzi na ame aɖeke ame aɖeke mele vɔe dzi na amewo le vɔe dzi na wɔe amewo le dzidzim be wɔe naku eye womele ŋkɔgbe dede aɖeke dzi na o esia ta ne le fɔ kɔ hiã be nado gbe ɖa ne le fɔ kɔa Enyamena yewo mawu. Tete Alaji Sangana hã fɔ le Adewi nuto me le Tokwe Ranko ƒe nuto me fi ma yewo bɔ le ma. Eye wole aƒe me xɔm be megbɔna dɔa me fifia ko. Ne ehiã la míate do go gandre me gake mebe ne mído go ganyie nyo elabe fifia la mele dɔ me yi. Ɖekakpui, meka ye nèle dɔ wɔm kple? Ɖetugbui, meka nèle dɔ wɔm kple? Ame aɖe, aleke wonɔna gbea ɖo? Ɖe nèdona gbe ɖa hafi vana dɔa me? Ta ehiã veve aɖe. Eɖe wohiã veve aɖe be nanɔ gbe dom ɖa. Ne wò ya mesubɔna Mawua ɖekeɖekewo hã, wò tsã màte nɔ nɛ ko. Ne wògblɔa, Yɔ ame aɖe, exa yɔ tɔgbuiwo, ne tɔgbuiwo, ne misi ma wònye nenye hã. Yɔ. Ema yi me ye eh, ɖekakpui dɔɖemawɔtɔwo hã wole eh, akɔɖese wafa sia me. Eye woatɔ koe nye be ne alaji va yi la, wa- wa- wa- wawɔ promotion nɛ. Eye woawu gavia ɖe nɔ. Tete eh, wo- wole tsiƒu me gake eh, amegã gale wo nu. eye wɔƒetɔ zɔ tu wo be mietsɔ ga va tete le ale ne ye wo yina koko le nu sia me la revolt opposant ɖe nɔna anyi ko eye lativi ha be wɔƒetɔ be mitsɔ ga va mitsɔ ga va eye wobe nu ka nu ka ta Nu kae le gbɔgblɔ nɔ be nya matsɔ ga sia nɔ? Tete be ee, masẽ le dziwò elabe nye matsɔ vidzĩ ɖeka nɔ. Nu ka ta ye womegana mí wɔe ne be yeaxɔ nɔvia o tɔ? Nu ka ta? Yekpɔ ale ye xexea vɔe ɖi ɖa. Tete be medzatsɔ naɖe fiɔ nanye be nye nye champion le ekpe sia dzi. Medzatsɔ naɖe fiɔ nanye be nye le contrôle eh, game Nu ka ƒe ge mimaɖe dzidzɔ ɖe o? Nu ka ta wo ɖekakpui ɖe to ne ma wo e, tɔwo le edma sɔ wɔm le e, e, e, sigbenu to me ɖa? Nu ka ta ma be edma sɔ? E, e, e, ekɔdzɔ, ekɔdzɔ, ehe. Tete latevi hã ali me nɛ ɖa, ŋusẽ aɖeke tete mele si hafi wole nɔnɔmea o. Eye nɔvia be abe le la ame bubu trɔ le be nu ka ta ɖe dzi be alo ɖe asi woe. Menya bena eyi ne yalea ne dzagble enu enu me. Nu ka ta mienɔ etsri dem mia nɔviwo me? Ɛ wole kɔ dam nyɔ miele nu kom eye wonyɔ. Tete ha chef champion eɖu eɖu eɖu latevi. Latevi ha ŋusẽ aɖeke mele nuwo. Ɖo ŋusẽ aɖeke Wòle didim be yeada akɔ ɖe ŋutinye ne mesẽ ŋu la nɔ atia ɖo koa megava nɔ geto me, meganɔ ema akɔre si woaƒe nutowo me. Labe wobɔ le fi va gbangba. Woava asia fi ma wole. Ele to akɔ ɖe si woa pɔr zon pɔ tsi kple tɔwo keke yia koa. Ne ne nya bena ya yi to mɔ. Elabena. Le afi ma la, womewɔna dɔ aɖeke o, ɖeko wonɔ anyi ko eye woa tɔkɔe nye be woayɔ nuwo nu dzodzro. Ema yi me ye Monsieur Nicolas hã va ɖo dɔa me egbe ma do ɖe ɖa eye wonɔ eƒe afɛɖo tsɔm. Tete koa, eŋɔ he le ʋuʋu ɖe wo ɖokuiwo si. Nɔvi dze do gbe ɖa nu ka wɔna ne ɖe do gbe ɖa hafi va dɔa me. Tete be meka le fi ma. Mese me nɔvinye. Xexea la edo goglo ale gbegbe. Xexe si me mi le la edo goglo. Dɔ yi me ne lea dɔa do goglo ale gbegbe. Ame aɖeke meli. Ŋkanya nukunu sia. Nukee nye nukunu sia? Aleke exɔwo ŋutɔwo nɔ ʋuʋum le wo ɖokuiwo si. Tete exɔ ƒe, exɔ nu makpɔmakpɔ. Tete nye mese nu yi ke wole exɔ nu makpɔmakpɔ. Wole aƒe dem be e mi mixɔ nam. E e e nane ɖo elame nam nyemenya nu ye ɖo la mixɔ nam. E la xɔ nu elabena. Emɔ ɖe yina afi aɖeke o. Xexea me megale gbalo nenema ko o. Wò ya mate nɔ yiyim ko wò na ɖeke mawɔma o. Eh, ne mayi tsɔtsi o la, ke ma eh, ve, ve ɖu brekete aze ɖeka. Mienya be brekete ɖum ye nele. Mehiã be nanɔ yiyim ko o. Eye aƒenɔvi Ajan- Jankanɛ hã va do ɖe eh, eh, eh, amegã Eh, ne ne ne le dɔ ya nu kae le wò wɔm o va si si nye ƒomea sia na. Eh, eku ka tɔgbe nye zia? Eku ka tɔgbe nye zia? Tete aƒenɔvi dzanka ne hã do afa ye wowu dudo. Aƒenɔ ne le kpɔ nu si tɔgbe ma ma afa dodo ƒe nya o hã eh, dogbe ɖa Ado gbe ɖa ɖe ta. Ta be ne wò gbedoɖa ate na be wò dzi etsɔ ɖa. Awɔ nu ka? Afɔ. Esia ta geɖewo kpɔ dɔ gake le ŋkeke ma sutɔ me la, woku le dɔa gbe elabena womexɔ Yesu. Elabena womeɖe afɔ na ɖeke dzi, womeyi na gbalo ko ne ma ko wònanɔ yi gbalo ko. Eye wòya nanɔ yi o. Go nane tɔme o. Ema yi me alaji hã le eƒe aƒe lɔ xɔm be o oh, míado go eye míado go le gaƒoƒo sia ɖo me. Rendezvous ele teli gake hafi mava la mato biro hafi mava gbɔ o. Mekae nèle dɔ wɔm kple alekae ame ma nɔna ɖo? Enuma ele vivie eye wòva ɖo dɔa me gadze de sécuritéwo hã. Wodo awu abe e, e, edzrete aviɔnwo ene. Gadjenu sécurité kae nye sia? Nɔvinye gadje gadjenu sécurité aɖe ɖe le lé na ŋku ɖe nua. Eo adjetɔwo ƒe klɔb tete va be wole wo nuwo va be ame si tagbɔ mele o gake ele ƒue gɔme kɔa ame bu wònye. Nukatae nyinɔnuwo wɔ nuko nenema ko? Wogadzé ɖe sécurité aɖe ma kaye wòdo na hã kple aleke ye wonɔna agbea ɖo. Ne nèkpɔ be enɔ agbe étrange ɖe nɔ nuko nànya be ameya la ame bu ye ame bubu wònye. Ɖe ɖola ka mɔ̃ nɛ. Womexɔna ame ko rikicio ma wɔƒe ko naxɔ amesiame ɖe dɔme o. Womexɔna bɔɖ ko o. Lé aƒe wò aƒea gba vivi aƒenɔ elabena.

Ne maxɔ Yesua nu ka ta nele ema wɔm ɖo? Ema yi me Messie Samuel hã kple ɖetugbui ɖewo le dze ɖom eye ɖetugbui le toto nɛ be enye kple petit ko ƒe nye míele problem ɖo le míaƒe relation me.

eye wòle dodom na be le ku ɖe tse gba ee kpukpui ame ade yi ame woe nye be ame yiwo nyilia ɖa. Egblɔ bena, wobe aha si nye enu baɖa aɖe le Mawu ƒe ŋkume eye ame sia ame ye a expose eƒe kɔ la ee e e e nenye be yedzo le Mawu ƒe mɔa dzi. Aƒenɔvi mawo neyra wò. Wo kpɔ le lua me fifia gbagbagba eye meda akpe ne ɖekakpuiwo katã wo li fifia. Woga le ga nam nyɔnuwo hã o elabe enua me le ŋusẽ ale gbegbe. Eee Linda eee eee nènya be ŋkɔ ma menye ŋkɔ nyui oa? Tete be aa. Nègblɔ mawunya na fifia nyemegblɔ nya aɖeke o. Nègale ŋkɔnye hã be gadze problema. Tete be le kpɔa. Le ndia nɔ jama ƒe ŋkɔ yi. Jama ƒe ŋkɔ nye. Eye le jama gbeme le míaƒe ʋegbe me la, Linda ye nye eda. Ta ame yiwo katã gblɔna be ŋkɔ me azi na wa ɖasi magblɔ na wo be ŋkɔ azi na. Enuma ta ne le kpɔ ame aɖewo abe womeɖo na ta o elabe ame yiwo yɔna be ren ne le kpɔ ren viwo meɖo na ta gbeɖegbeɖe. Ame yiwo abe shimen kple enuma eh, prince mo ne wobe yɔ ame be prince kɔ nanya be wo ya meɖo ta. Ne le mele ta ɖom ko trɔ kpɔ ŋkɔ gbɔ. Wo ŋkɔ la est-ce que wo ŋkɔa ŋkɔ nyuia? Nya ɖeke me kuro ŋkɔ ŋutia, nɔvinya. Trɔ yi megbe do be, eya trɔ kpɔ bena, nu ka ta ŋkɔ siawo le yɔyɔm? Fi ka ŋkɔa dzɔ tso? Elabe ŋkɔ hã, ŋka, eya si na ɖe agbetɔ ƒe tese. Be woanye ŋkɔ ɖe sia ɖe ko woɖo na. Esia ta egbe fifi la, ne míekpɔ nuwo yevuwo va tsaka nu gake, o hã, ku wo ŋkɔ gɔme. Ɣemaɣi mee Samuel gale eƒe Biblia xlẽm le eƒe xɔa me. Tete Monsieur Richard hã va do eye wòyi mɔa dzi ƒe nagbonagbo ya la, egbe ye wògbɔ ya. Ye wòbe, xɔlɔ̃nye, leke, leke nèle aƒeme ɖo? Wòme fɔ nyuie, ee, wo, wo, wo voyage aɖe, leke wòyi ɖo? míada akpe na Mawu gake ɖeko nu ti kɔ na vi aɖe. Ɖevi sia le toto nɛ be xɔlɔ̃ ye. Medi be matsɔ nane nɔ ne naɖa nane miaɖu o ye nèhiã na ɖe eye Samuel le toto nɛ be enu yi mehiã fifia la ne nye magblɔ la mehiã ga vi aɖe. Mehiã ga ŋutɔ nenema. si la kpe ɖe ŋutinye ne matsɔ ƒe dzidɔ aɖe ne mabe depoze nye seviwo seviwo gbɔ enui edɔ ƒe lɔlɔ̃a mefia ko la ne woxɔ wò sevia koa wotsɔ da ɖe nuwo gɔme. Dziɖegbe ne woada tu wò nyɔnuvi na nu ma wɔm.

Eye le xexi kplɔ godoa me la, ame aɖeke, ŋutsu aɖeke medona ga ne xexi ya o. Eye secret exceptionnel ɖe wònye be ŋutsu ate ƒle nuɖuɖu nɔ, ate dza ha nɔ, ne wòle be yeano soɖa bi deux mille hã ate dzi nɔ gake ma ma alɔ̃ atsɔ ga ana o. Wo katã mí lɔ̃ le lɔ̃ame nɛ. Gake ne mele be matsɔ ga physique ma ne ye la, magblɔ nɔ be ɖe asi nye me. Nyemeɖo ga keke matsɔ nɛ o. Woxa dzo ne nàtsi do aɖe na wò meganɔ mawunya gblɔm ko be nuka Mawu melɔ̃na ame yiwo wɔna kufia o. Woxa dzo le xɔa me, woxa dzo go ele be dzi naɖe na wò. Menye ga sia ga me nanɔ Biblia, ame aɖeke meɖuna Biblia o. Woawo ŋutɔ hã, edɔ ye wowɔ ŋkeke woame ade eye ŋkeke woame adre gbagbe wotsɔ wɔ gbɔgbɔ ɖe eme. Metsɔ Biblia tsɔ wɔ naneke o gake ne ahlẽ mawunya la, ʋli gake la, ʋli la wɔ nu ka? Ʋli la dze anyi eye nawɔ dɔ. Wova dzi dɔ aɖe na wo. Mawu wɔ nɛ, gake ne nètso hafi awɔe. Tete mesi Daniel bu ta me ʋui, elabe ele dɔ dzi fifia, eteƒe didi vɔ, gake mekpɔkpɔ ɖeke o. Eye ɖekakpui ne le nu siawo tɔgbe me tom ye ɖanya ko bena adziɖuɖua gogo. Ne nèle nu siawo tɔgbe me tom le veveseme alea ko nànya be dziɖuɖua gbɔ. Mègagbɔdzɔ le ɖokuiwò me. Mègagbɔdzɔ le ɖokuiwò me. Jesus name. Do gbe ɖa be Mawu ne wòayra wò eye wòave nu wò le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Gake mèganɔ aƒea me nɔm ko o. Ne le aƒea me fi kae nàkpɔ nua le aɖu? Nu kae nawɔ? Egave do srɔ̃ɖabiɖitɔ ƒe xa ɖe ko ne wòe ne va dzi srɔ̃ɖabia nu ko nanya be wòe atɔ vɔ ma. Nu ka ta vevesese bla wa gbe alea? Avi do gbe ɖa. Ayɔ wo ma wo. Gbe ɖeka ko la. Agbo katã ye wole tutu la woaʋu koko. Tete ma yi Risa va le toto ne srɔ̃ɖabia nu ka ta mele dzidzim be yeagava gbɔnye. ɖe nane le dzɔdzɔm ya? Yewɔbe, na o me e me naneke mele dzɔdzɔm o vɔa mele désolé be nyeme nyemedi be megava gbɔ o. Ɛɛ, nu ka ta?
Ɖekata ɖetugbui, enu ma wɔm mienɔ fifia miemekpɔ ŋutsu aɖeke le ɖeɖem le loa me me. Ne miekpɔ ɖe koa, mianɔ glowòm elabe dese to mi didi. Yɔbe, Nènya, ne magblɔ nyateƒe nɔ la, nèle ame bubu kpɔm.
Yɔbe, Nu ka gblɔm nèle?
Mate ŋu ma.
Nu ka ta nàbu susu be nye Linda me, me, mele totom kple ame bubu? Nu ka ta nàbu susu bena enye Linda mele ame bubu lɔm ŋutɔ wu? Yɔbe, fifia nu ka, problema enye nu ka? Me meyi mɔ dzi une semaine après ye me me megbɔ fifia veve ɖe e nava passer temps via ɖe kple ŋkeke. Nele gbegbe nu ka ta? Eh, medzi be mato nɔ be exɔlɔ o eh, Richard yi le gbɔ, Samuel yi le gbɔ la eye na nye mele dzidzi be eh, mava gbɔ. Ne ega le gbɔ kɔa nye mega va gbɔ. Enɔvi ɖe kpɔ ale ye nyɔnuwo va ɖa la. Nɔvinye, ekpɔ ale ye. Nyɔnu la eda ye wònye nyɔnua ame baɖa kpɔtsakpɔtsa yi Mawu ɖo le xexea me. Mawu ɖo nyɔnu vɔ ye ŋutɔ dze vɔvɔ na ɖo ma nyɔnua ye labe nyɔnuwo baɖa. Ekpɔ ale ye wòɖe gbɔgblɔ be xɔlɔ la eɖo la dzo le aƒea me ne ele aƒea me ko nyi megbana. Ne wogblɔ nya na wo lea koa megatsaka le ɖokuiwò me tsɔ do gbedoɖa me menya afi ye nɔ ge ne le tsɔ. Eye menya nu ye Daniel hã la va nye o. Menya nu ye Samia la va nye mega ha ɖe nyɔnu gbolo ta na nya o xɔlɔ elabena etsɔ godo ne xɔlɔ wa va gbɔ nyɔnu va gbɔ ɖe aleke na o. Ela te va me bena xɔlɔ wa ye la va kpe ɖe tso. Tete be Samia va va va va va. Nu kae dzɔ? Nya kae nègblɔ na Linda?
Enya kae nègblɔ na Linda ye wòva le enya nya gblɔ na me? Tete be, o, nya kae megblɔ nɛ?
O, Daniel, adze ɖatɔe le nye. Nu yiwo katã mewɔ na wo megbe dome ke nèle dzi be yeadze tri ma lo.
Donc ne mase me nèle nye aƒe me eye nèle nye nu ɖum, nèwɔ nèle nu yi dzrom wɔm. Nukae le dzɔdzɔm ɖe dziwò exlɔ̃nye?
Ɛɛ, nènya, ɛɛ, mekpɔ be gbɔgbɔvɔe vevie nènye. Ɛɛ, me, le sambla ŋu be menya nu yi le dzɔdzɔ ɖe. Ke boŋ, ɛɛ, nɔtekpɔ, nɔtekpɔ mi, ɛɛ, mitsi ɖeka. Ɖekakpui! Exa dzo ne adzi da ɖe na o. Me- Mele agbea, mele nenema, mele ko, me- me- me- me- mele fataa nenema o. Ɖekakpui, dze agbagba nàdzo le xɔlɔ̃wòa gbɔ elabe ɖeko mele to na be Le transmitter ƒe la ŋu nyemegale wɔ afɔ dim le aƒe sia me.
Nu ka ta Mawu viwo ɖuna ya alea? Nu ka tae ame yiwo kana ɖe Mawu dzi woɖuna ya alea? Tete ɖekakpui Samuel egale zɔzɔm ɖekaɖeka be exɔlɔ̃nye. Eh, nu nu ka mewɔ? Gake megblɔ ne Linda wònye nyabaɖafia. Nènya nu sia nu, nènya eye nègblɔ ɖe ta nyemedzi be mekɔ akɔmate aɖeke o, ɖoko nàdzo. Ema yi me Daniel hã lé mɔa va le yiyim ye wonɔ ezaa me. Tete ɖekakpui azegã hã va kɔ ɖe nutɔ me. Tɔ be amedzro

Eka ne ele va yi la meɖola gena
edɔ sia koe bɔlɔlɔ ame fiala wɔwɔ edɔ sia koe ne le kpɔ be ya anviwo kɔ ahã ne ɖo fi habɔbɔ me nu ka gblɔm ne le be yeƒe secteur nu ka anyigba kae ne ƒle lɔ me esia ta mede akpe ne togo ƒe sɔdzawo mede akpe ne togo ƒe guvernema mede akpe ne president bubutɔ fɔ o elabe ele dɔ wɔm ale gbegbe. Eku sɔ dzɔ kɔ ɖe lome ƒe kple ɖe sia ɖe. Territoire aɖeke ƒe nya aɖeke mele loa me o. Eye woa ŋutɔwo bla wo ɖokuiwo le aƒua ta. Ne miele wɔwɔm ye miatɔ miebu mia ɖokuiwo hã. Egbegbe sɔ dɔ video va kɔ ɖe nya me le fi ma miate ŋu nya nu yi ke na mi. Eƒe ɖe ne ya ɖe elua me ya. Ebe eƒe ve. Kai. Eƒe ve kpata. Wea ne le lu medu ya me ƒe ve ko ye ga ɖeke mele akpate me na o. Eye meɖo naneke hã o ya le nègbu ame amewo le amegutɔ me ehe le fulutɔ mete mawu nɔ meɖola meɖola ɖe elabe wɔ ame nya me le amewo me Kpɔɖola ɖewo ɖa, nu ka ta woyɔnɛ wɔ fefe koe? Naneke biẽ ɖeka hã mele akpoa me. Tete be meta mawu nɔ o ya mehiã yeyi nɔ ye nenye o ya mehiã la nɔ amewo me ne bu ƒometɔwo katã ta mehiã be o ya nanɔ société ya me Ɖekakpui, nu ka be èlɔa wɔm le ɖe ɖokuiwò si be kae nènye na wò lɔa? Mía Mawu viwo la, naneke mewɔ na viwò tete danye datso dza. A Yesu ɖe ge. Tete be, a neke kpɔtɔ la gbea? A dza. Ke nèdzi be aɖe nane fia ŋkɔa? Eh, vivia nye kple wò míade brau vɛ.
Míeɖo la yi eye míawɔ nu sia xe yi mavɔ.
Ɖe nu ye nènya tiam ne- nèbia to nam be yele esp- eh, esprit baɖa ɖe tea?
Ta nèɖo la ɖe nu ye nènya fiam. Gasi mekpɔ ale ye ne nya ekɔ dada no.
He enyea prezida de eme eme ma ye me nye.
Ese ta be me ɖo la ɖe na ɖe sia hati o. Tete Daniel ɖe me nya Yesu ƒe dzo gbasi ne. Tete he bia so ƒe tu egbla si ne. Ɖekakpui ɖe mènya naneke o eye nèle fia be la, ɖasi Mawu ŋutɔ awɔ aʋa na wò elabe edo ŋugbe na mí be yeanɔ agbe kple mí ɖa le ɣeyiɣi sesẽwo katã me. Tete Latevi xɔ dzoa. Daniel ŋutɔ hã mele naneke gɔme sem o eye wòbe, a gbɔgbɔ vɔ̃ nene me- me- mekae nènye? Ɛ- ɛ, ŋkɔ nye ŋutɔ Daniel.

Edzaka Daniel me gatsa ka la be Mawu yi yɔm miele la eli kpakple o. Yesu aɖu dzi nɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ne ele la ya ɖum geɖe la, ne ɖo la nya be e, e, Mawu aɖe le afi aɖe. Nɔ anɔ kpe dom na ko eye nanɔ wò Mawu ayɔm. Ke boŋ geɖe hea gbe ɖa ale be axɔ nɔ koko. Medo gbe ɖa be Mawu ƒe susu nu wòatrɔ ɖe dziwò eye wòave nuwò le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Esia ta míese akpa sia ɖe afi ya eye míekpe mi be miade dzedzem ʋolime aɖe eme ko. ale be enuwo ayi edzi. Esia ta midze agbagba ne miasa vɔ nɛ eye miaktive cloche de notification ne miakpɔ akɔ velia. Ke boŋ Mawu nayra mi. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me.